מיר שיקן ארויס די ביכער וואו איר פארלאנגט.
דער חזן זאגט אונז אן מיט א טרויעריגן ניגון.

האט ער איצט זיך זיין מיטל.
שלום עליכם, א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, וואס רעדט פון אייך מאיר דוד. מיר באגריסן אייך צום נייעם יאר, און מיר האבן אסאך שיינע ווינטשעוואניעס און באגריסונגען פון מענטשן, וואס מאכן אונזער פראגראם, שטיצן אונזער פראגראם, חברים פון אונזער פראגראם, און מיר האבן אויך באגריסונגען פון אונזער ספאנסערס, איזראעל בוקשאפ, בוטשערי, שערעלען, און בלער טרעוועל, און מיר האבן א שיינעם אינטערוויו פאר אייך היינט מיט דעם חשוב'ן ר' אברהם מארמארשטיין פון מנהדרין כשרות אין ניו יארק. איר קענט זיי געפינען ביי דער וועב אדרעס מנהדרין דאט ארג. און ווי תמיד זאל נאר מעגליך זיין, הייבן מיר אן מיט א נייעס באריכט פון ישראל פון מיטוואך היינט דעם ניינטן סעפטעמבער צוויי טויזנט פֿופֿצן, איבערגעגעבן פון אברהם זאקס. איר וועט באלד הערן א באגריסונג פון די בוטשערי, איך וויל אייך מעלדן אז דער באלעבאס פון די בוטשערי, וואלטער געלמאן, האט דאס געוואלט ווידמענען דעם אנדענק פון זיין ליבן פאטער מאקס געלערמאן, און איר וועט אויך הערן א קליינעם אויסצוג פון א באגריסונג וואס מאקס אליין האט געמאכט מיט יארן צוריק. האט איינער פון אונזער פראגראם

אקעי מיין נאמען איז מעקס פעלערמאן און איך וויל ווינטשן אלע מיינע קונים וואס זיי שטיצן מיר א גאנץ יאר, איך ווינטש אייך א גוטס יאר און א געזונט יאר מיט אלט דעם גוטן, און מיט פרעשקע וויל איך אייך זאגן די בוטשער איז צוויי פאר די פרייז צו באפרידיגן מענטשן זאלן קומען קויפן. מיט הייפ, מיט מ'גיבט צו די בעסטע סערוויס, די בעסטע פרייזעס, און מ'איז זייער צופרידן, ווייל פארוואס די מענטשן קומען און זיי שטיצן צו קויפן, זיי זענען צופרידן, און מ'פארהאפט פאר לאנגע יארן, ס'איז געגאנגען פאר לאנגע יארן אזוי, מ'איז שוין דא פֿינף און פֿערציק יאר אין די פלאץ, מ'האפט צו זיין נאך א הונדערט יאר דא, מיינע קינדער. און ארבעט ניין, די אייניקלעך ארבעטן דא, א ס ה האלץ וועט אנגיין פאר לאנגע צייט, און האט א גוטס יאר און א געזונטס יאר פאר פאר אלעמען עניבאדי אויך די אידישע סטעישן. קול ישראל פון ירושלים, די אידישע אוידיציע.
קול ישראל פון ירושלים, שלום אייך אלע אונזערע צוהערער, אט זענען די נייעס פון טאג, געליינט פון אברהם זאקס. די פוסבאל אסאציאציע האט געמאלדן אז אלע פארמעסטן וועלן פארוואלן געפירט ווערן שבת ווי געווענליך נאכדעם וואס די יורידישע ראטגעבער פון די רעגירונג האט געמאלדן אז ס'איז נישטא קיין מניעה צו שפילן שבת און אז דער געזעץ וואס פארווערט ארבעטן שבת וועט נישט אויסגעפירט ווערן אין דער ספארט ארענע. בריטאניע האט אויפגענומען דאס אז דער פרעזידענט באשאר אסאד וועט דינען ווייטער אין זיין אמט אין ראם פון א איבערגאנגס רעגירונג אויב דער אקט וועט ארויסהעלפן ביים לעזן דעם קריזיס אין לאנד, אזוי האט איבערגעגעבן דער בריטישער אויסערן מיניסטער פיליפ עמאנד. ביז אהער האבן בריטאניע און די אנדערע מערב לענדער געמאנט אז אסאד זאל באלד באזייטיגט ווערן, און דאס אלס א באדינונג צו יעדער איינארדענונג אפמאך אין סיריע. היינט האט די ידיעות אגענטור רויטערס איבערגעגעבן אז רוסישע סאלדאטן האבן אנטיילגענומען און אומהאלטן אין די שלאכטן אין סיריע. די פאראייניגטע שטאטן האט איבערגעגעבן אז טאנקן פון דעם רוסישן מיליטער זענען געקומען אין סיריע דורך שלאכט שיפן. בין לבינה לבינה האט רוסלאנד איבערגעגעבן אז גריכלאנד און איראן האבן איר דערלאזט איבערפירן הומאניטארישע אויסשטאטונג אין סיריע דורך זייער אומלען. דער אויסערן מיניסטער פון די פאראייניגטע שטאטן דזשאן קערי און דער פרעמיער מיניסטער בנימין נתניהו וועלן זיך צונויפקומען אין ראם פון דער צונויפקום אין דער פאראייניגטע נאציעס באזע אין ניו יארק סוף חודש, אזוי האבן זיי אפגערעדט נעכטן אויף א טעלעפאנישן שמועס די מנהיגים פון דער קריסטליכער עדה אין מדינת ישראל סטראשען.

דער אמעריקאנער פרעזידענט באראק אבאמא האט נעכטן באוויזן צו פארזיכערן די שטיצע פון איין און פֿערציק סענאטארן אין דעם אפמאך מיט איראן, אזוי ארום וועט ער קענען פארמיידן די אפשטימונג אין דעם קאנגרעס לויט די רעגולאמענטן פון וואשינגטאן, לויט וועלכע די זיין זיין שטיצער וועלן קענען פירן א פליבסטער, ציען די אפשטימונג פראצעס אין סענאט און פארמיידן די אפשטומונג אין קאנגרעס.

די אינסטאנץ פאר'ן קאמף קעגן אלקאהאליזם און נאקראטיק האט געטאדלט דעם שריט און איבערגעגעבן אז די לעצטע צוויי יאר איז דער געברויך פון אלקאהאל צווישן יונגוטליכע דראמאטיש רעדוצירט געווארן. זיי האבן מורא אז דער געברויך פון אלקאהאל וועט וואקסן און אז דער באדייטונג פון דעם באשלוס וועט זיין אז געברויכן אלקאהאל איז א פאזעטיווער אקט. אין אראנדא האט מען היינט געמאסטן דעם עכסטן ראם בראדיקייט קאנטרעצטראציע, דאס אין צוזאמענהאג מיט דער גרויסער נעפל, כמעט ניין מאל אזויפיל ווי דעם עכסטן געפערליכן ראם, אזוי האט מען געמאסטן אין ערד. אין פילע אנדערע שטעט ווי חיפה, עפולה, גבעתיים און תל אביב האט מען אנגעצייכנט פֿינף און א האלב מאל אזויפיל, ווי דעם העכסטן געפערליכן קאנצענטראציע ניווא זינט נעכטן אינדערפרי ביז היינט אוונט האט די רויטער מגן דוד באהאנדלט איבער זעקס הונדערט דרײַסיק מענטשן צווישן זיי דרײַ און אַכציק וואס האבן גע'חלש'ט נעכטן זענען באהאנדלט געווארן א הונדערט מענטשן אין דער לגליל געזונט צענטער מחמת וואונדן וואס זענען פאראורזאכט געווארן פון דעם שווערן נעפל. דער שטויב שטורעם איז געווען דער סאמע ברודיקסטער וואס מען האט געמאסטן די לעצטע פֿופֿצן יאר, די נעפל וועט ביזלעכווייז אונטערגיין מארגן, דער היץ וועט ווייטער אנגיין, און אין דער ים ברעג. וועט ווייטער זיין נעפלדיג, פרייטאג ביז זונטאג וועלן די טעמפראטורן עפעס פאלן און ס'וועט אלץ זיין ווארעמער ווי געווענליך דעם סעזאן. די פאראויסגעזעענע טעמפראטורן ביינאכט און מארגן אין ירושלים, פון זיבן און צוואַנציק גראד היינט ביינאכט ביז זעקס און צוואַנציק מארגן מיטאג צייט, תל אביב און חיפה זיבן און צוואַנציק ביז צוויי און דרײַסיק, צפת, פון פֿינף און צוואַנציק גראד ביינאכט ביז זעקס און זעכציק ביז זעקס און דרײַסיק מארגן, באר שבע פֿינף און צוואַנציק ביז זיבן און דרײַסיק, און אין אילת פון צוויי און דרײַסיק גראד היינט ביינאכט ביז איין און פֿערציק מארגן מיטאג צייט. דאס איז געווען דער טעגליכער באריכט פון דער אידישער עדיציע.

רופט מען דאס גאר נישט יום כיפור, מען זאגט נישט אויס די ווערטער יום כיפור בלויז אין דאווענען, אין טעגליכע שפראך רופט מען דאס יום הקדוש, דער הייליגער טאג. איך דענק אז איך האב געזען א מאל א גרוס אויפן טאוועל.

מען טראכט שוין מסתמא אביסל וועגן יום כיפור. איז אינטרעסאנט, איר ווייסט אז ביי חסידישע אידן רופט מען דאס גארנישט יום כיפור, מען זאגט נישט אויס די ווערטער יום כיפור בלויז אין דאווענען, אין טעגליכע שפראך רופט מען דאס יום הקדוש, דער הייליגער טאג. איך דענק אז איך האב געזען אמאל אז דאס האט צו טון מיט דעם וואס מען וויל נישט דערמאנען דעם ענין פון א מענטש וואס טוט א זינד וואס מען זאל אים דארפן מוחל זיין, און אפילו כפרה מיינט אויסרייניגן אויסרייניגן די זינד, אבער בעסער בלויז צו דערמאנען מיט דעם נאמען יום הקדוש, די הייליגע טאג. איז על כל פנים, איך ווייס נישט צו ביי אלע חסידים, אבער זיכער ביי גאליציאנע, ביי אונגארישע, זיכער זאגט מען אלעמאל יום הקדוש, דאס הייליגע טאג, איז דאס א אינטערעסאנטע זאך אז ווען מ'איז אין איין שפראך איז דא פארשידענע ווערטער און פארשידענע לשונות וואס מ'באנוצט זיך אויסצודרוקן די זעלבע געדאנק, און דאס איז א ביישפיל פון דעם טאקע, אז די וואס רעדן אידיש ווייסן אז ס'דא פארשידענע סארטן אידיש, און דא איז א ביישפיל אז מען וויל אנווארענען פאר איינער זאגט מען אויף ליטווישע אידיש זיי פארזיכטיג, אויף אונגארישע אידיש זאגט מען פאס אויף. ס'איז אנדערע ווערטער, ס'איז דא ערטער וואס מ'רופט פאטעיטאוס, קארטאפל, ס'איז דא אנדערע ערטער וואס מ'רופט עס בולבעס, ס'איז דא אנדערע ערטער וואס מ'רופט עס ערד עפפל, ס'איז אלעס פארשידענע די אידישע שפראך פון פארשידענע לענדער.

פארשידענע גרופעס צווישן די אידן דארטן, ס'איז געווען די וואס זענען געקומען א לאנגע צייט צוריק, רוב פון זיי זענען געווען דייטשישע אידן וואס זענען געקומען א צוויי הונדערט יאר צוריק, נאכדעם ס'איז געווען רוסיש-ליטווישע אידן וואס זענען געקומען הונדערט דרײַסיק הונדערט צוואַנציק יאר צוריק, און זיי זענען מסתמא און די גרעסטע עלעמענט צווישן די אידישע באפעלקונג, אבער צווישן די ארטאדאקסישע איז דא א גרעסערע טייל וואס זענען געקומען נאכדעם, בפרט די וואס זענען געקומען פון דייטשלאנד און פון אסט אירופא וואס זענען געקומען אדער באלד פאר די לעצטע מלחמה, די וועלט מלחמה, אדער באלד נאך די וועלט מלחמה, אלס פליגלעכטער, און זיי זענען געווען זיי זענען געווען א גרויסע טייל פון די פרומע עולם, און איך בין פון מער פון דעי עולם, כאטש אז מיין טאטע איז באמת געקומען יונגערהייט קיין ענגלאנד, מיין טאטע איז געווען געבוירן אין אונגארן, נאכדעם האט ער געוואוינט אין גאליציען, וואס איז יעצט אוקריין, און פון דארט איז ער געקומען קיין ענגלאנד, אבער מיר זענען געווען פארבינדן און מיר האבן געוואוינט צוזאמען מיט אן עולם וואס איז געקומען מייסטנס פון אדער באלד פאר די מלחמה אדער באלד נאך די מלחמה. צווישן די עולם, כ'וועל זאגן די אמת, ווען איך בין געווען א קינד, רוב פון די דערוואקסענע מענטשן וואס איך האב געקענט, האבן גערעדט אדער דייטש אדער אידיש בעסער ווי ענגליש. מילא האט מען געהערט אומעטום אז מען רעדט צוזאמען אין אידיש, און רוב פון די עולם איז געווען מער גאליציאנער און אונגארישע אידן, א טייל פון זיי זענען געווען פון די וואס האבן זיך געצויגן קיין דייטשלאנד אדער קיין עסטרייך בשעת די ערשטע וועלט מלחמה, און זענען ממילא שפעטער אריבער קיין ענגלאנד ווען די נאציס זענען געקומען צו די מאכט, איז מילא האב איך אויסגעלערנט פון זיי מער א. א אסט-איראפישער יידיש. שפעטער בין איך געגאנגען לערנען אין ישיבה, דארט זענען געווען די ראשי ישיבה פון די מסורת פון ליטא, האב איך געהערט מער פון זיי א ליטווישער יידיש, זענען געווען מענטשן וואס זענען געקומען פון דעמיר, פון טעלז, פון קאוונע, פון די ערטער וואס מען האט גערעדט א ריינער ליטווישע אידיש, בין איך געווארן מער צוגעוואוינט צו דעם, ממילא קען איך זיך אויס אביסל מיט אלע אופנים פון רעדן אידיש, און מיין טאטע אליין איז דאך געווען א אונגארישע געבוירענער, האט ער געקענט רעדן א עכטע אונגארישע אויבערלענדישע אידיש, אבער פון אנדערע זייט האט ער געלערנט עטליכע יאר אין ירושלים עיר הקודש, וואס דארטן איז אן עולם על פי רוב פון די פון די פרושים, אין יענע צייטן זענען געווען מענטשן וואס זענען געקומען פון די פון די ערשטע באזעצער אין ארץ ישראל, פון תלמידים פון ווילנא גאון אסאך, אדער אנדערע ווי מיין עלטע עלטע זיידע איז געווען א תלמיד פון חתם סופר, וואס אלע ווייסן עטליכע תלמידים פון חתם סופר האבן עולה געווען קיין ארץ ישראל, אבער למעשה וויבאלד אז די וואס האבן געגרינדעט די אשכנזישע ישוב אין ירושלים זענען געווען די תלמידי הגרא פון ווילנא, מילא די ליטווישע אידיש איז געווארן זייער צעשפרייט צווישן די ארץ ישראל'דיגע עולם, האב איך זיך אויסגעלערנט צו רעדן אידיש אויף פארשידענע אופנים. מיר איז אינטערעסאנט פון וואנעט גענוי קומט אייער פאטער פון וועלכע שטאט ווייסט איר?
דאס איז א שווערע זאך מסביר צו זיין. מיין פאטער איז געבוירן אין א שטאט וואס הייסט ווינקאווצי. ווינקאווצי איז יעצט קראאטן. וואס איז געווען דעמאלטס, פאר דעם ערשטן וועלטס קריג, אידאס געווען אונגארן. איז. די משפחה האט נאר געוואוינט דארטן א צוויי דריי יאר ווען מיין זיידע איז דארטן געווען די רב פון שטאט, פון דארט האבן זיי זיך געצויגן צו אן אנדערע פלאץ ווען ער האט באקומען אן אנדערע רבנות, ער אליין דער זיידע איז געבוירן געווען אין מישקאלץ, אבער זיי זענען געווען אין מישקאלץ ווייל זיין טאטע איז געווען נאך אלץ אן איידעם אויף קעסט ווען ער איז געבוירן, און ממילא האבן זיי דארט געוואוינט אין מישקאלץ, אבער אפשטאמען פון די משפחה, די מארמארשטיין משפחה, זענען געקומען ווארשיינדליך פון גאליציען, און האבן זיך געצויגן אריין אין אונגארן א צוויי הונדערט יאר צוריק בערך, און זיי האבן זיך געצויגן צו א שטאט וואס הייסט ביהאר נאדזשבאיאן, ס'איז אין צענטראל אונגארן. פון וואנעט שטאמט אייער מוטער?
מיין מוטער איז געבוירן און אויפגעצויגן אין האמבורג אין דייטשלאנד, אבער איר משפחה קומט נישט פון דארטן, זיי זענען נישט באמת קיין דייטשישע מענטשן, מיין זיידע, די מאמע'ס טאטע, איז אויך געקומען פון די סלאוואקיי, פון די געוועזנע אונגארן, פון די שטאט ווערבאו, וואס ווערבאו איז געווען א שטאט איר מלא חכמים וסופרים, שערי תורה איז דארטן געווען די רב, אנדערע גדולי ישראל זענען דארטן געווען רבנים מדורי דורות, און דאס איז נענט צו די גרעניץ מיט מערן, פון די זייט פון די דייטשישע זייט פון סלאוואקיי. גענוי ווי הייסט די געגנט וואס איר זייט אויפגעוואקסן אין לאנדאן? גאלדערס גרין.
גוט, יעצט ווייסן מיר מיט וועמען מיר האבן צו טון, און אז עס קומט צו אידיש און די ימים נוראים, קענט איר אונז איבערגעבן אפאר פון די אויסדרוקן וואס מען דארף נוצן אין די טעג פאר די פאר ראש השנה, צווישן ראש השנה יום כיפור, נאכדעם? קודם כל וויל איך אייך דערציילן נאך אן אינטערעסאנטע זאך וועגן די אידישע שפראך מיט יום כיפור. איר ווייסט דאך מסתמא אז אלע ספרי קודש וואס מען האט געלערנט א גאנץ יאר זענען געווען געשריבן אין לשון קודש, אין העברעאיש. אבער ס'איז דא אפאר ספרים וואס מענטשן זענען געווען צוגעוואוינט צו אנצוקוקן א ספר וואס האט סיי די העברעאיש, די לשון הקודש, און סיי די אידישע איבערזעצונג. איינס פון זיי איז געווען די מחזור. אלע מחזורים ביז די לעצטע תקופה זענען געווען געדרוקט מיט העברעיש מיט אידישע איבערזעצונג. פארוואס? ווייל די תפילות, די געבעט פון ראש השנה יום כיפור איז געווען די ענין נישט נאר פון די תלמידי חכמים, פון די געלערנטע מענטשן, אבער אויך פון די פשוט'ע מענטשן, און אויך פון די ווייבער, וואס אסאך ווייבער האבן נישט גוט פארשטאנען לשון הקודש העברעאיש, זייער גאנצע רייד איז געווען אין אידיש, מילא אלע זענען געווען צוגעוואוינט צו א מחזה די תפילות פון יום כיפור זענען געווען געדרוקט מיט די אידיש איבערזעצונג, און די אותיות פון אידיש איז א חלק פון די תפילות פון יום כיפור ממש ביז די לעצטע צייט ווען מענטשן זענען געווען געווארן צוגעוואוינט צו די נייע אפדרוקן פון די מחזורים וואס האבן דאס נישט, אבער נישט נאר. איז דאס געווען מיט אידישע איבערזעצונג, נאר מ'איז אויך, מ'האט אויך געזאגט עטליכע זאכן נאר אויף אידיש, אז מ'קוקט אריין אין מחזור זעהט מען תחינות, עקסטרע געבעט אויף די שפראך פון פשוטע מענטשן, מען זעט ווי מענטשן האבן גערעדט צו די רבונו של עולם אזוי ווי א יונגעלע רעדט צו א טאטע, און מען האט זיך אויסגעבעטן די גאנצע הארץ, און דאס איז געווען א גרויסע חלק פון די עבודה פון א פשוטע איד, א פשוטע איד האט געוויסט אז לערנען אפשר קען ער טאקע נישט אזויפיל ווי די רב פון שטאט ווי די גרויסע לומדים, אבער צום רעדן צו די רבונו של עולם קען ער רעדן אויף זיין שפראך. גרויסע רעבעס אפילו צדיקים האבן אסאך מאל געדאווענט אויך ווערטער פון די הארץ אין אידישער שפראך צו האבן די נאנטקייט, די רייד פון א קינד דאס געבעט פון א קינד איז אנדערש ווי די בעט פון א געבעט פון א דערוואקסענע מענטש. א דערוואקסענע מענטש מיט די יארן האט ער געזען אזויפיל אז ער איז געווארן אפשר אביסל קריטיש אויף אלעס און ער זעט א דאפלטע פשט אין יעדע זאך, ער האט א אפטייטש, א גוטע אפטייטש און א שלעכטע אפטייטש אויף יעדן. אבער א קינד קוקט אויף אלעס אין זייער א איינפאכע אופן, און ער בעט ערליכערהייט. אין ראש השנה יום כיפור האבן אידן געזוכט צו האבן די ריינע פשוט'ע תפילות פון א יונגעלע וואס בעט זיך אויס ביי דעם טאטע, און דאס זעט מען אסאך, מיר דאווענען ראש השנה יום כיפור אבינו מלכנו, אונזער טאטע אונזער קעניג. פון איין זייט גאט איז זייער א גרויסער, מיר קענען זיך נישט אפילו ערלויבן צו רעדן, אויסצוטענה'ן מיט אים, ווייל ער איז דער מלך, ער איז דער קעניג. פון אנדערע זייט אבער איז ער א טאטע, א טאטע ווי גרויס ער איז, אויב ער וויל הערן די ווערטער פון זיינע קינד. ממילא דאווענט מען אסאך אסאך ראש השנה און יום כיפור מיט דעם שפראך, א טאטע, מען בעט זיך אויס ביים טאטע, און מען זעט אז דאס איז א גרויסע טייל פון די פון דעם דאווענען. איך וועט זאגן אליין, איך וואונדער מיך זייער אפט צו א מענטש קען זיך רעדן אויף די נייע שפראכע וואס מען איז געווארן צוגעוואוינט צו זיי, אזוי ווי ענגליש, צו א מענטש קען רעדן מיט די זעלבע. געטריישאפט און פשטות וואס ער קען האבן ווען ער זאגט די אלטע אידישע ווערטער טאטע טאטע העלף צו. אבער איך מיין אז דאס איז זייער א אינטערעסאנטע זאך פאר די אלע וואס אנערקענען די חשיבות פון די אידישע שפראך, אז דאס איז נישט נאר די שפראך פון מענטשן, וואס מענטשן רעדן זיך אויס איינער צום צווייטן אין אידיש, וואס האט אזא גרויסע רייכע געפילס כח, אבער עס איז אויך די שפראך אין וואס מען האט אריין געלייגט די גאנצע געפיל ווען מען האט גערעדט מיט רבונו של עולם, און מען האט גערעדט מיט רבונו של עולם אויף דעם אופן, טאטע טאטע, און מען האט מיט דעם אויפגעוועקט די גאנצע נענטשאפט וואס איז דא צווישן דער מענטש און דער טאטע אין הימל. און דאס איז אפשר טאקע א חלק פון די באדייטונג פון יום הקדוש, וואס רופט מען דעם טאג יום הקדוש? ווייל דער מענטש, דער פשוט'ער מענטש וואס ער מוטשעט זיך צו מאכן פרנסה א גאנץ יאר, אבער דעם טאג האלט ער זיך זייער הויעך, ער שפירט זיך אביסל נענטער צו די דרגה פון די מלאכים, אזוי ווי די מלאכים גייען אָנגעטאָן ווײַס, גייען די ייִדן אָנגעטאָן ווײַס, אַזוי ווי די מלכים עסן נישט און טרינקען נישט, דער ייִד אויף יום-הקדוש עסט נישט און ער טרינקט נישט, אַזוי ווי די, דער מלך האָט בלויז איין פֿיס און נישט צוויי פֿיס, ווי מענטשן, אַזוי דער ייִד שטייט שמונה-עשרה מיט די צוויי פֿיסן צוזאַמען, כּדרך המלך, אָפּגעזעדלט פֿון אַלע פון אלע וועלטליכע אינטערעסן, בלויז שפירן מיר זענען נאנט צו דער טאטע, צו דער קעניג, דער רבונו של עולם פירט אן דער גאנצע וועלט, אבער ער ווארט אויף צו הערן די פשוטע ווערטער וואס זענען געזאגט מיט אזויפיל הארץ און מיט אזויפיל געפיל אין דעם דאווענען פון יום כיפור. אינטערעסאנט, איך געדענק איך האב געזען מענטשן מיט אלטע מחזורים מיט מיט יענעם אידיש, מען רופט דאס מסתמא עברי טייטש. עברי טייטש, יא. און ס'איז דא אנדערע זאכן, די עברי טייטש מחזה האט אויך וועלטליך, פשטים'ליך אויף יעדע זאך, און עס האט אויך א דערמאנונג וועלכע זאכן זענען, וועלכע זענען גוטע צייטן צו בעטן אויף איין זאך, וועלכע איז א גוטע צייט צו בעטן זיך אויס אויף אן אנדערע זאך. מען פלעגט זאגן אז די מחזורים וואס זענען געדרוקט פאר די ווייבער האבן אפילו אריינגעשריבן אין דעם דא וואינט מען, אז מען זאל וויסן וואו דא וואינט מען, דא קלאפט מען, מען האט געזאגט אלעס עצות אויף יעדע זאך. ווייל דאס איז געווען א צייט אויף יעדע איד, אפילו די די ישוב'ניקעס, די מענטשן וואס האבן געוואוינט אין די דערפעלעך וואס איז דארט נישט געווען קיין מנין, אבער צו צו יום כיפור זענען זיי אריין געקומען אין שטאט, אז דאס איז געווען א יום טוב פאר יעדע איינער. איר געדענקט פארשידענע ווינטשעוואניעס וואס זענען פסק'סטו דער צייט? יא יא, די עיקר מען דארף זיך וויסן אנווינטשן פאר יעדע חבר, אנווינטשן אלע גוטע זאכן, און אז פאר יום הקדוש ווינטשט מען אן א גמר חתימה טובה, אז די חתימה, די זיגל פון די ענדע פון די צייט פון פון משפט זאל זיין א גוטע, און מען זאל עס אריין געשריבן פאר א א גוט געבענטשט יאר, און מען זאל זאגן צו יעדער איינער אז מיר זענען מוחל טאמער האט אים טאמער האט ער געטון עפעס אנטקעגן, טאמער און מען בעט מחילה איינער פון צווייטן, ווייל די עיקר דאווענען יום כיפור איז אלעס וואס דער מענטש האט געטון זינט צו דער רבונו של עולם, אבער דעם זינד צווישן איינער און דער צווייטע, דאס מוז מען האבן מחילה, מוז מען האבן אז דער מענטש זאל אים זאגן כ'בין מוחל מיטן גאנצן הארץ, און מיט דעם איז מען גרייט אויף א נייע יאר, נאכדעם נאך יום כיפור ווינטשט איינער פון אייץ צום צווייטן א גוט יאר, א גוט קוויטל, ווייל די, און ווינטשט נאכאמאל הושענא רבה, ווינטשט מען אן א גוט קוויטל, און מען ווינטשט אן אלעס גוטס אויסגעבעטן, אלס גוטס אויסגעבעטן, דאס הייסט אז מען זאגט, איר זאלט האבן אלעס גוטס אויסגעבעטן, איר זאלט האבן אויסגעפוילט מיט אייער דאווענען צום רבונו של עולם אז אלעס זאל גוט זיין פאר אייך און פאר אלע אידן וואו נאר זיי זענען. איר זעיט ווי אונזערע צוהערער געדענקען פון פארגאנגענעם פסח א א מבין און עקספערט אויפן געביט פון כשרות, און וואס זענען די ספעציעלע פראבלעמען בנוגע יום כיפור מיט ניט עסן און עסן פארדעם און נאכדעם, און אויך ספעציעלע פראבלעמען היי יאר מיט יום כיפור אויס פאלן אויף א שבת. איז אין יום כיפור פאלן אויף א שבת איז נישט דא קיין עקסטערע פראבלעמען אין דעם ווייל ס'איז א שבת מען דארף נישט מאכן קיין קידוש מען דארף נישט עסן קיין סעודת שבת מען דארף נישט באקן חלות אבער ד. מ'דארף טאקע דערמאנען ווייל ס'איז דא מענטשן וואס זענען נישט געזונט און מענטשן וואס זענען אלט און שוואך, ס'איז א גרויסע מצוה צו פאסטן, אבער ווען פאר איינער איז דא א סכנה מיטן פאסטן און עס מוז נישט זיין אפילו אז ער איז אזוי ביטער קראנק, עס קען זיין א מענטש וואס קען אוועק חלש'ן, אדער עס קען זיין א פרוי וואס איז פארשוואנדען און וואס זי קען זיין דיהיידרעיטעד פון דעם וואס זי עסט נישט און טרינקט נישט, מען דארף פרעגן א שאלה צו א דאקטאר, איידער מען פרעגט צו די רב, מען דארף פרעגן די דאקטאר, בין איך געזונט אויף אזא אופן וואס איך זאל קענען פאסטן אן חס ושלום סכנה? און נאכדעם זאל מען פרעגן א רב. אויב דער דאקטער זאגט אז מען קען נישט אז מען קען נישט פאסטן, מוז מען פרעגן א רב, ווי אזוי מעג איך עסן? מעג איך עסן נארמאל? זאל איך עסן זייער ווייניג? אויף וואס פאר אן אופן? און אלע רבנים זענען צוגעוואוינט צו ענטפערן די פראגעס, און ביי אונז איז דער כלל אז מען דארף זיך זייער היטן פון סכנה, חמירא סכנתא מאיסורא זאגט די גמרא, א זאך וואס איז א סכנה אז א מענטש קען חלילה ווערן קראנק, פארלירן דאס לעבן וועגן דעם, דאס איז מער הארב ווי דעם איסור וואס מען טאר נישט עסן ווייל די תורה הייסט אז מען זאל פאסטן, און ממילא טאמער האט מען א ספק, מ'איז נישט זיכער צו מיר קענען פאסטן אדער נישט, מוז מען זיין זייער פארזיכטיג, און ס'איז בעסער אז מ'זאל עסן, מוז מען פרעגן א רב, אויף וואס פאר אן אופן מעג איך עסן, אויף וואס פאר אן אופן מעג איך טרינקען. און אויב איר האט מענטשן וואס הערן צו, וואס געדענקען נאך, וואס איז געווען פאר פסח, אז איך האב גערעדט פאר פסח, וויל איך דערמאנען און דערציילען פאר די גאנצע עולם אז מיר ארבעטן שוין אויף פסח, איך בין געווען שוין אפאר וואכן צוריק אין וואס רופט זיך אן די אידיש פארם, א פארם אפסטעיט וואס דארטן רעדט מען אידיש און די ארבעטערס אלע ארגאניזירן אלעס אויפן אידישע שפראך, בין איך געגאנגען דארטן שוין עטליכע וואכן צוריק אויף בודק זיין די ווייץ צו זעהן צו ס'איז גוט פאר פסח פאר שמורה מצה, און מ'האט שוין געשניטן די ווייץ פאר די פסח'דיגע שמורה מצות, איז אפילו אז ס'איז. נאך געווען פאר ראש השנה, אבער געארבעט האט מען שוין אויף דעם קומענדיגע פסח, אז מען איז פארנומען מיט די כשרות פון עסן און טרינקען, מוז מען זיין אויפן וואך א גאנץ יאר. און די זעלבע זאך איז דא יעצט אין די צייט, מען האלט שוין יעצט ביי שניידן די וויינטרויבן, אויף צו מאכן וויין, און אלע רבנים וואס זענען פארנומען מיט כשרות זענען פארנעמען זיך די נעקסטע פאר וואכן מיט שניידן טרויבן און אויסקוועטשן די וויין, די טרויבן זאפט וואס פון דעם מאכט מען די וויין, אז מען זאל קענען האבן כשר'ע וויין אויף א גאנץ יאר. ס'איז קיינמאל נישט שטיל, מען מוז כסדר ארבעטן. אקעי, איך האב נאך צוויי קורצע פראגעס. איינע איז וועגן נעמען מעדעצין אויף יום כיפור, דארף מען דאס אויסמיידן בדרך כלל? עס ווענדט זיך ווי ערנסט איז די זאך, ס'איז דא געוויסע מעדעצינען וואס א מענטש מוז דאס האבן אבער ער מוז עס נישט נעמען אזוי פונקטליך צו די צייט, און ס'איז מעגליך אז ער וועט נעמען די מעדעצין ערב יום כיפור און נעמען נאכאמאל מוצאי יום כיפור נאכן ענדע פון די פאסט און אלעס איז אין ארדנונג, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס מען מוז נעמען יעדע פאר שעה אבער מען מוז נעמען צוויי מאל אין א מעת לעת און ס'איז ממש א פראגע פון סכנה איז עס ווענדט זיך אויף וועלכע מעדעצין דאס איז. אבער בדרך כלל אויב ס'איז נויטיג צו נעמען א מעדעצין און ס'איז א מעדעצין וואס מען קען נעמען אן וואסער, בלויז אראפ שלינגען א פיל, דארף מען דאס אראפשלינגען און קען דאס אראפשלינגען, דאס הייסט נישט געגעסן. אראפגעשלינגען א מעדעצין הייסט נישט געגעסן. אויב ס'איז א זאך וואס מען דארף דאס נעמען מיט וואסער צו מיט טרינקען מיט אן אנדערע זאך, דעמאלטס איז דאס שוין א מער א ערנסטע פראגע און מען קען דאס נאר נעמען אויב ס'איז נעטיגט זיך זייער שטארק. גוט, און אז מען גרייט צו א מאלצייט פאר נאכן פאסט, קען מען ד קען מען דאס טאר מען דאס ניט טאן אויף שבת דארף מען דאס טאן פאר שבת. עס שטייט שוין אין די גמרא אז מען האט געזאגט אז מען מעג צוגרייטן, נישט קאכן, אבער צוגרייטן אביסל מעג מען באלד פאר דעם ענדע פון שבת. כדי אז מען זאל קענען עסן באלד נאכדעם, אבער דאס איז נאר מסדר זיין, ארויסנעמען פון רעפרידזשערעיטער, שטעלן אויף די טיש, שניידן די געמיזע, אזעלכע זאכן מעג מען טון ממש ביי די ענדע פון שבת כדי אז מען זאל קענען עסן באלד נאכדעם. גוט, און איידער מיר מיר זעגענען זיך מיט אייך און ווינטשן אייך א גוט געזונט יאר, קענט איר געבן אייער קאנטאקט אינפאו פאר מענטשן וואס ווילן ווייטער זיך פארבינדן מיט אייך? איך וועט זאגן די אמת, מסתמא די בעסטע וועג היינטיגע צייטן צו פארבינדן זיך איז צו שיקן אן אימעיל, קען שיקן סיי אויף אידיש, סיי אויף ענגליש, סיי אויף לשון הקודש, מסתמא אפילו אויף פראנצעזיש, אויף דייטש, וועלכע שפראך מען וויל, אנדערע שפראכן וועל איך מוזן נוצן גוגל טרענסלעיט איבערצוזעצן, אבער מען קען מיר שיקן אן אימעיל, rabbi at mehadrin dot org.
וואונדערליך, און דאס איז אויך אייער וועבזייטל, mehadrin dot org? יא, יא. גוט, רב אברהם מארמארשטיין, א גרויסן גרויסן דאנק און א גמר חתימה טובה און א גוט קוויטל און אל דאס גוטס. מיינס א פארגניגן און א גוט יאר. וויל איך רק אנווינטשן אלע צוהערער איר זאלט קענען אויספועלן אלס גוטס מיטן דאווענען, איר זאלט קענען דאווענען מיט א פארגניגן, צופרידן צו רעדן מיט אונזערע טאטע אונזער קעניג אבינו מלכינו, און איר זאלט אויספועלן אלץ גוטס פאר אלע אידן, און איר זאלט אלע מוחל זיין איינער דעם צווייטן, און מען זאל קענען לעבן צוזאמען אין אייניגקייט בשלום ובשלווה, רואיגערהייט, מען זאל נישט ליידן נישט איינער פון צווייטן און נישט איינער פון פרעמדן.

צו פראווען די ניי יאר מיט וועלטליכע פראגראמען פאר ראש השנה און יום כיפור מיטן אפעטילינג. פאר מער פרטים קוקט אויף אונזער וועבפלאץ circleboston דאט ארג, און מיר ווינטשן אייך אלע

טייערע צוהערער פון אידישן קול, צום נייעם יאר תשפ ו איז א פארגעניגן אייך צו באגריסן, דאס ר' דוד בראון. די ווארעמסטע גרוסן אייך אלעמען, און אונזער שטענדיגן דאנק דעם ראדיא פראדוצענט מאיר דוד מיט זיינע באליבטע מיטבאטייליגטע יוסף לאכמאן און חסיה סגל.

איך בין חתן סיגל און איך רעד צו אייך פון פלארידע. איך נוץ אויס די געשענע געלעגנהייט אלס מעיאר דוד גיטנער צו באגריסן אייך צום נייען יאר, דעם פערצנטן סעפטעמבער דערווארט מען דעם נייען יאר, דאס הייסט אין תשרי מולד דעם ערשטן טאג דעם יאָר פֿינף טויזנט זיבן הונדערט זעקס און זיבעציק, און איך ווינטש אײַך אַלעמען אַ געזונטן יאָר, אַ צופֿרידענעם יאָר, אַ יאָר פֿון שלום. איר זאָלט קיין מאָל ניט וויסן מער פֿון קיין שוועריקייטן. דאָס רעדט צו אײַך הַשע. איך ווינטש אײַך דאָס בעסטע, זײַט מיר געזונט, אַ שנה טובֿה ומתוקה.

ומי ילווי ומי ילווי ויקצור. טייערע צוהערער פונעם אידישן קול, דאס רעדט זיך יוסף לאכמאן. איך וויל אייך אלע, אלע, אלע הערצליך באגריסן מיטן נייעם. יארן. יעדעס נייע יאר ווארטן מיר מיט אומגעדולד און מיר ווילן אז ס'זאל זיין בעסער ווי דאס פאריגע יאר. דאס יאר וואס מיר באגלייטן איז געווען א שווער יאר. איר ווייסט אליין ווי אזוי עס איז געווען אויפן מיטל מנזר, ווי אזוי איז די סיטואציע אין ישראל, וואס טוט זיך אויף דער גאנצער וועלט און באזונדערס אויפן מיטל מזרח. און דערפאר טאקע וויל איך אז דאס נייע יאר זאל אונז ברענגען רואיגקייט, שלום. מיר זאלן דעכענען ווי מען פלעגט זאגן ביי אונז אין שטעטל אביסל גרינגער, און די אידישע מלוכה זאל נישט דארפן שטיין אויף דער וואך, מען זאל פרי קענען אויפשטיין אינדערפרי און זיך לייגן שלאפן ביינאכט. נו ווייטער וויל איך ווינטשן אייך אלע אז פארשטייט זיך לשנה טובה תיבת עשרינו ופסח קסיימו, מען זאל פארשרייבן אויך א גוטע כאראקטעריסטיקע, און טאקע ס'זאל זיין א קציבה מיט א פג'ת, איר זאלט לעבן געזונט טרייט און האבן הנאה פונעם לעבן, האבן הנאה פון די אייגענע, האבן הנאה פון די פריינט און נאנטע. איז נאכאמאל, זייט מיר געזונט און שטארק, לוי' שנה טובה, תקצהו במשחתינו. א גוט יום טוב, א גוט געזונט יאר און חג שמח ווינטשט אייך שעריל מאור און די מאור משפחה פון שעריל ענס בעקעריי אין ברוקליין. קומט אריין אין שעריל ענס וואס געפינט זיך אין פאדערהעם סירקל אין טשעסנאט היל צו קויפן חלות און אלערליי גוטע באטעמטע

די טראוועל נידס אויף אר קאמיוניטי. זאל זיין א יאר מיט מזל, הצלחה, און שלום אויף די וועלט. טייערע צוהערער פונעם אידישן קול, דאס רעדט אייך יוסף לאכמאן, דער מיטארבעטער פון די רעדאקציע פון אונזער פראגראם.

פלעג איך חיליק רופן, אזוי האט זיך גערופן איר מאן, גאט א נועם. מארינע איז געווען שרייבמער'ס צווייטע פרוי, די ערשטע האט צום באדויערן געשטארבן, און אויף אסאך אינגער פון אים. זי האט אויסגעלערנט ביי זיין מאמען צו קאכן אידישע מאכלים,

גוט איר אנדענק. איך וועל אייך מיטטיילן אז אין נאנצן נומער, אין לעצטן נומער פון אידישן פארווערטס, איז אפגעדרוקט אן ארטיקל פון משה חזן וועגן מרינה שרייבט מען ער האט זיי לאנג לאנגע יארן געקענט און זייער זייער גוט באשריבן דאס לעבן פון דאן פארל. איך וועל אייך רעקאמענדירן נעמען דעם לעצטן נומער פונעם אידישן פארווערטס און איבערליינען די מאטעריאלן.

און איך וויל אייך מעלדן אז די יערליכע הזכרה פון די לעבן געבליבן פון חורבן וועט פארקומען נאכאמאל היי יאר איבער אכט טאג זונטאג, נישט דעם זונטאג נאר צווישן ראש השנה און יום כיפור, ווי געווענטליך עלף אזייגער לעבן דער שטאטוע פון איהר ביי ברענדייס אוניווערסיטעט. ווענדט זיך צו דזשענערעישאנס עפטער באסטאן פאר ווייטערדיגע אינפארמאציע. א שענעם דאנק, א גוטע נאכט און א גוט יאר.